Ule tun chuma chuan potato rings siam dan ka rawn entir leh dawn ani. Alu hi pumli ka hmang dawn a, hei hi ti hianin kan chhum anga mm, pum lian lutuk lo alai hawl ang vel kha ni. Tichuan hei hi ti hian kan han chhum hmin anga. ti hian a lo hmin ta a kan han ti dai a tichuan a kawr kan kheh ang. ti hian kan lo kheh zo tawh ta a hei hi mm, fok in emaw fian te pawh a thei a kan du chuan kut te pawh khan kan hmet ang a kan han ti sawm ang a hei hi ti hian hei hi sawm tha deuh in kan chawk ang a kan ti sawm tha dawn tina ni chu pasoi thiam chiah lo deuh a Tihianin hei kan hmuh ang hian a lo sawm tha ta em em a, a kawi deuh hlar tawh a, tihian kan duh tawk tawh dawn a ni. Tichuanin hei kan hmuh ang hian Suzy hi hetiang ang chi hi ka hmang dawn a, hei a kawmah hian Bishnu Priya tih a in chhu kulh mai a, hetiang chi hi tlemin a dip tha deuh a, hei hi her sawm a ngai lo va, hei hi ka hmang dawn a. Kan sawzi hman kha tlema a hraw deuh hlek anih chuanin kan han her sawm deuh ang a, hei hi gram za ka hmang dawn ani. Ti hian frying pan lah emaw thir vel pangai te pawh kha kan duh chuan a hman thei a, chutiang ah chuan umm butter hi ti hian kan han chhuang pui ang a, tunah hian butter hi tlang hnih ka hmang dawn a. Hei hi kan han chhuang tui anga gas hi kan sim anga a chan chu butter hi alo nge ut ve du alo kang ve du a kha vang khanin mei na lovin tian kan han ti tui anga Tichuan hei kan hmuh ang hian a lo tui tha tawh a, tichuan purun var den sawmsa kan han tel ang a. Hei hi chu pum hnih, tunlai purun hi chu a pum a teh deuh a chuvang chuan pum hnih ka hmang a. Hei hi chilli flake leh chilli powder leh chi chawhpawlh a nia, hei hi kan tel leh ang a. Chi hi a altui tawk tur awm ang vel ka ka ti la. Ti hian tui kan han lei leh ang a. Ti hian hei hi kan chhuang so dawn a ni. tunah hian kan hmuh angin hei a lo so ta bawr bawr a tichuan Suji kha kan han tel ang a tihian kan han chawk ang a uluk deuhin rual tha deuhin kan chawk dawn a ni tihian reilo te kan han chhuang ang a minute khat vel kan han chhuang ang a tichuan alu kha kan tel leh ang a minute khat vel kan han chhuang hmasa phawt a tichuan alu kha kan tel leh dawn a ni. Tihian hei hi uluk deuhin kan han chawk rual ang a, tichuan umm kan duh tawk ang a, kan suan tawh dawn a ni. Tihian kan han suan ta a, tichuanin bowl ah te hian kan han dah ang a, hei hi hmeh leh tur a nih vangin eng nge a lo sa ve deuh hlek a chuvang chuanin tihian kan han dahdai ang a. Tihian a lo dai tawh a. Hei hi Dania Chansawm a nia, tichuan hei hi kan tel anga tihian uluk deuhin rual deuhin kan hmet dawn a ni. Tihian althat leh althat loh te kan duh chuan kan ei chhin anga, nge kan duh thusam anih loh chuan chi te pawh kha kan duh chuan kan telh belh leh anga. Tihian corn flour tlem ka tel a fian te hnih leh a chanve ka tel leh a tihian hei hi uluk deuh in kan hmet leh dawn a ni maida vel kan kan dawn a kan hmeh thin ang a uluk khan kan hmet ang a tichuan in a lo ban ve em em a hei hi umm. Kan duh chuanin kan kutah te khanin tel te kha kan han hnawih mawm phawt ang a, hmeh awlsam nan chuanin uluk deuhin kan hmet dawn a ni. Tihianin kan lo nghet duh tawk tawh a, tiang kan roll tawh ang. Tihian dim te te in kan nuai ang a, hei hi a nem em em a, a ban bawk a chuvang chuanin dim te te tih kha ngai a. Pan lutuk lo in chha over bawk si lovin kan nuai ang a. Tichuan a sip siam nan hian hei bowl leh bottle chhin ka hmang dawn a ti hian a lian zawk hi kan han ti hmasa ang a donut vel te kan siam a kan tih ang khan kan ti dawn a ni ti hian a ti hian kan han ti leh ang a Heti ang hian a vai khan kan tia nga. Tichuanin hemi kan nuai hnu hi a hman leh thei a. Enge engmah harsatna kha awm lo anih. Thenkhat te hi chu Maida ang chi te hi chu han hman nun leh te hianin a lo enge khawng duh a. A tui lo thin a. Amaherawh chu hetah hi chuan engmah kha tiang ang kha a awm lo a. A hman nun leh thei a ni. ti hian kan theihin kan lo peih ta a tel kan han chhuang a tel hi a sa tha tur a nia tian tel a lo sa kan han thlak nghal a

ti hian kan chocolate nghal zung zung anga amah te hian mahni te hian lo in char ve duh bak a enge hmin rual lo te a rawng a colour umm enge rual lo te kha a awm ve thei kha vang khan tiang kan chocolate nghal zung zung dawn a ni ti hian in kan chawk char char anga a lo sem thap hunah kan thur chhuak ang.

Tihian kan hmuh ang hian hei a colour pawh a lo inthlak tawh a, a lo sen deuh thap tawh a. Tihian kan thur chhuak tawh dawn a ni. Kan hmuh ang hian hetiang hi lo ti ta a, a tui em em a naupangin an luhin an lawm em em bawk a. Lo siam ve la i tu leh fa te ei tur tui tak i lo hlui ve dawn nia. Ka video i lo en avangin ka lawm em em a. Min lo subscribe lo nih chuan khawngaih takin min lo subscribe ve la. Tin like mawlh kha.